na kuburi Ĩĩ. ngehingĩra thĩinĩ Ũgetia rĩu ndũrĩ Kĩoguo kuo. ndiarĩ kuo Ĩyo, mũthenya ndiakoragwo kuo Nĩ survival. kĩoguo egũka aringaringe aigue niĩ ndirĩ kuo mũthenya ũmwe nake akĩmenya ona niĩ rĩ ndimũ ndumũ ũyũ na okire akĩringaringa agĩikia ka- guoko akĩigua ũyũ mũirĩtu rĩngĩ nĩ orire Ĩĩ. agĩũka na kuburi yake agĩkanyĩra ndĩ thĩinĩ

ndangĩekĩrire yake nene Nĩ, na nĩ he mũndũ Ningĩ-rĩ, ũngĩ wanjĩra ningĩ nĩ- ũguo. ningĩ nĩ harĩa hagũikia guoko ũguo kĩguo na ndangĩikia kwĩ kuburi kĩngĩ kĩnene Kĩnene, kĩguo eh. okire na kanini Kanini. tarĩ ga kũhinga ithandũkũ kau noko wakambirie tua Ndaga- athiĩ tondũ ndamuonire na ndirica ũguo akĩ- akĩirĩria kĩoya gĩciko gĩa kũruga gĩakonya gĩciko Eh, gĩa kũruga gĩakonya Eh. ngĩona rĩu nĩ serious kiuma gũthi gwetha rent nĩguo nĩguo na na ngai agĩkuona through all that Oh, yeah. na gĩgũkinya haha gũkinyĩtie ngai nĩ mwega rĩtwa rĩake rĩrorere ha Amen. reke nyambe ngũthomere ndũmĩrĩri nyamũkĩrĩte haha nyingĩ mũno he mũndũ ũranjĩra wow ngeithĩria winros mũno nĩ ndĩmwendete mũno na- na ngenda nyĩmbo ciake mũno makĩria na ũtangathi wake nĩ ndĩũtambũrĩte mũno ũcio wĩtagwo Eunice gĩthogori kuma mwena wa londiani ũngĩ akanjĩra wow Windrose araina wega mũno ũcio nĩ Alex wa Jamii Pisho ndĩrarehera mĩtambo-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ mathange celeb nake akanjĩra ngĩthiria my friend mũno eh, na akanjĩra atĩ nĩ andeire gĩa biũ no athirire mathange celeb Kugu- kuguo nĩ mũce- nĩ mũndũ mũcemanagia ndanagĩra mĩtambo-inĩ mathange celeb nde- ngĩareka tũ sort maũndũ maya kĩ mũciĩ you know. Mm. ambata na kũrĩa ũguo haya Windrose wa ngũi ekuo mũno rwĩmbo rwake rũu rwa mbeũ ya ngai nĩ rũndathimaga mũno

Nenyu- nĩ ngũiguaga guoya no ndirĩ ndoka inoro rĩu nĩ ngũmakaga ndĩroka inoro rĩa mwena ũyũ ndirĩ ũngĩ ndoka inoro rĩa mwĩgangaro koguo nĩ ngurigagwo ngũrio atĩa Ĩĩ. no tau no ũnjũrie Ũkamaka. irio iria ndĩaga mũno na ndingĩenda gũcigweta na tũtakĩrĩkĩtie ciũria Oh, sorry. tũthi na mbere TJ Nyambe ngwĩre Alex aranjĩra atĩ atĩ ndũhana gũkonya kaku- Ii, gakubu. niĩ nĩguo nyandĩke atĩ ndahana gũkonyaga Okay, kĩndũ reke ngũrie. konyiraga kĩrũa igũrũ Thaa ici rĩ thaa ici rĩu tũtue rĩu ũngĩkora mũndũ ahingĩirwo rĩ na nĩ ũrenda kũmũteithia rĩ akwĩre ũmũteithie gũkonya ũguo wakonyire no ũkonye tondũ ũkĩrĩ na no hingo ĩyo mũndũ ehatĩkaire nĩ akoragwo na kahinda kangĩ ũyũ na experience Wewe na experience. ndiakonyire nĩ kwenda no menya mũthuri ũcio rĩ mũthuri ũcio ndarĩ mũthuri wa rika ritũ ona ti rika rĩa mũthuri ũyũ ugaga nĩ mũkũrũ gũkũ guothe nĩ mũthuri mũniaraniaru ona ndingĩendire gũkonya ĩndĩ muonirie aruta wĩra wa Akĩ- wa wana wana. na onake arĩ thĩinĩ wa biacara

ona ĩna i- nĩ ndĩranjia ihinda Nĩ njega biũ. kũrĩa nyumĩte Ĩĩ, kũrĩa ĩna nyumĩte. rũgano rũu rũu rwaku rwa mũtũrĩre kana oya no- nĩ rũ- nĩ- nĩ- ndĩraria thĩinĩ wayo ndĩraria ũhoro wa rũgano rwa mũtũrĩre no kũgeria tu kũreflect nyumĩte ha thabarĩ ikoretwo ĩhana atĩa nĩkĩo hau ũguo thĩinĩ ndĩrauga ũguo ũranyona ũmũthĩ no nocio ũrauga atĩ ndarona tarĩ niĩ ũguo ũranyona ũmũthĩ haha tiho ndambĩrĩirie you know, gũthoma mohoro kwa inoro tv tiho ndambĩrĩirie nĩ karũgendo. Ĩ, ĩ, he kũndũ kũngĩ nyumĩte nduĩkĩtie werũ na wĩna nyamũ ndĩani angakĩruta wĩira ngauga ngai wakwa ndarĩ aneana gwĩ thũ na rĩu rĩ Hena rwĩmbo rũretwo reke- reke Tũkinya. ngũrie- reke ngũrie kĩũria kĩa mohoro nĩtũrega kuona mũndũ wĩtwo victor kenothia we no ũinaine

tabarĩra ĩno ya mwĩgangaro mũthenya wa ũmũthĩ tabarĩra ĩngĩ nĩ mũthenya wa rũciũ cihanda thaa ikũmi cia hwaĩ-inĩ ndũkanage kũnyitanĩra na timu ĩno nyambura wa kabuĩ na dj smiles thiĩ na mbere kwĩrorera tabarĩra ingĩ cia inoro tv niĩ njĩtagwo winros ũyũ etagwo nyambura wa kabuĩ nake ũyũ etagwo dj Mani smiles thaa cigana nawe mũthĩ hwainĩ oo tũcemanie nawe wona cihanda thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro ma inoro hwaĩ-inĩ thengi mũno Windrose. dj